Shwmae Syr, croeso i Grochan Disney. David dw i. A April dw i, dau o ddysgwyr Cymraeg 'da ni. A dau ffan Disney 'da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith i ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch i mewn!
Helo pawb a helo David! Helo April! Sut mae popeth yn mynd, David? O, o mae popeth yn wych! Dwi'n gyffrous i fod yma efo pennod newydd! Iawn.
Rwan, David, Yn ein penod diwetha, roeddwn i'n siarad am yr atyniad newydd o Tangled yn Tokyo Disney Sea. Oedden.
Yn y ffilm Tangled, roedd gan Rapunzel freuddwyd. Wyt ti'n mynd i ganu?
Wel, dim eto. David, mm -hmm. sgen ti un rhyw wyliau breuddwydiol? Ww, gwyliau breuddwydiol Disney, dwi'n siŵr? Wrth gwrs.
Wel, mewn byd perffaith, mi faswn ni'n caru ymweld â phob parc Disney. Wrth gwrs. Ond mae gen i freuddwyd i fynd ar Fordaith Disney hefyd! Ie! Fi hefyd! Ond dwi isio treulio wythnos yn Orlando, achos dwi'n hoffi'r parciau wrth gwrs ond hefyd dwi wrth fy modd efo gwestai Disney. Da ni wedi aros yng ngwesty Cheyenne ym Mharis a Dream Circus hefyd. Do.
Da ni wedi aros hefyd yng Ngwesty All Star Music yn Orlando, mm. a dw i wedi aros yng Ngwesty All Star Sports, uh, Coronado Springs. Heb y raig. Dw i'n gwybod.
Beth bynnag, mae gen i freuddwyd i aros mewn gwesti mawr yn Orlando fel gwesti Wilderness Lodge oh! neu gwesti Animal Kingdom rhywle mm. fel na. Mi faswn ni'n am weld a Fob Park yn Orlando, treulio un diwrnod yn Disney Springs ac hefyd un neu ddau ddiwrnod hotel hopping. Dwi wedi dysgu mai gwesty sboncio ydy hotel hopping, or lit literally hotel bouncing yn Gymraeg. Be amdanat ti, April? Sgen ti freuddwyd Disney efo dy wyliau? Oes, a dwi wedi deud ar y podlediad o'r blaen, dwi isio gweld Cars Land yn California. Mae Cars Land yn edrych mor arbennig. Ydy, tydy.
Felly, mae gen i freuddwyd i ymweld â Disneyland a Disneyland California Adventure un diwrnod. Ah, nice iawn.
Ac yn Orlando, wyt ti eisiau aros yng ngwesty Fort Wilderness, toes? O, ie, dwi eisiau ymweld â Tri Circle D Ranch, a dwi eisiau mynd i'r sing-along efo Chip a Dale! O, dwi dwlu ar Chip a Dale. Maen nhw'n uh, um, drygionus iawn, Chip a Dale. Felly, David, gawn ni ddechrau efo ein segment cyntaf. Nawn ni, April, newyddion ffilmiau. Does na ddim llawr o newyddion ffilmiau ar hyn o bryd. Da chi'n gallu gweld Inside Out 2 rŵan mewn sinemâu ym Mhrydain? Da ni ddim wedi gweld y ffilm eto, ei brolefi. Mi fydden ni'n mynd i weld y ffilm, yn fuan, dwi'n siŵr. Mi fydden ni'n rhannu ein meddyliau ar ôl i ni weld y ffilm. Byddan.
Felly, heddiw, mae gen i gwestiwn i ti, April. Iawn ta.
Mae Disney Plus yn daw yn boblogaidd iawn. Be ydy dy hoff ffilmiau sy'n gwreiddiol ar Disney Plus? Ww! Cwestiwn da iawn! Mae hynny'n anodd. Wel, dwi isio shout out i ffilmiau fel Flora and Ulysses. Ie, ffilm da iawn. Ie! Lady and the Tramp newydd, wrth gwrs! Wrth gwrs. A dwi wedi mwynhau hefyd pethau fel Otogo, o ffilm da iawn, Monsters at Work, ffilmiau Nadolig fel Noel, wrth gwrs, ond fy hoff gyfres wreiddiol ar Disney Plus ydy Pixar in Real Life. O, syndod neis April, dw i'n cytuno! Roedd Pixar in Real Life un o'r pethau cyntaf ar Disney Plus. Fy hoff bennod o Pixar in Real Life ydi'r cymeriadau o Toy Story pan maen nhw'n trio i groesi'r stryd.
Sgen ti hoff ffilm gwreiddiol ar Disney Plus, neu gyfres? Oes, dw i wrth fy modd efo rhaglenni ddogfen. Dogfen ydi document yn Saesneg, felly rhaglen ddogfen ydi a documentary. Dw i'n dwlu ar bethau fel Inside Pixar, Behind the Attractions, One Day at Disney ac ati. Ond dwi'n meddwl mai fy hoff gyfres ydy The Imagineering Story. O, ie!
Mi nes i wylio hynny efo ti. Mae'n fendigedig, mae'r ffilm yn deud hanes yr Imagineers, y pobl sy'n creu'r parciau Disney. Dwi'n ei chymeradwyo yn bendant. Wel, Tra da ni ddim yn siarad am ffilmiau proper, dwi eisiau siarad am gyfres arbennig ar Disney Plus ar hyn o bryd. O, da iawn.
Dwi wedi edrych ar Iwaju ar Disney Plus. Mae'r stori yn cymryd lle yn Lagos yn Nigeria yn y dyfodol. Coming of age story ydy'r stori. Mm -hmm. Rŵan, fel arfer, sgen i ddim diddordeb mewn ffilm neu cyfres efo disgrifiad coming of age, achos dwi'n tybio bod pethau fel hyn ar gyfer pobl ifanc efo problemau neu issues yn eu harddegau, reit. Ond, Waw! Dw i wedi gwylio hanner y gyfres, dim ond chwe phennod i gyd, ac mae hi'n hardd i edrych arni. Mae'r stori yn intriguing. Dwi wedi edrych ar rhai o behind the scenes fideo hefyd, A nes i ddysgu am y pobl o gefn y cyfres ac am y iaith wedi defnyddio. Mae'r cymeriad yn y stori yn siarad yn Saesneg, yn Yoruba, ella. Mm -hmm. Dywedodd un o'r bobl oedd yn gweithio behind the scenes fod rhai pobl yn Nigeria yn siarad tipyn bach o Yoruba, ond Dwi ddim yn siwr os yr iaith wedi a gaeth ei defnyddio oedd Iwaju. Mm -hmm. uh, ac hefyd, yn Pidgin English. Roedd o'n esbonio mai Pidgin English ydy'r iaith sy'n uno gorllewin Affrica mm -hmm. ac felly roedd yn bwysig cynnwys hyn yn Iwaju. Mm. Beth bynnag, dw i ddim wedi gwylio'r gyfres gyfan eto, ond hyd yn hyn, swn i'n eu cymeradwyo yn fawr. Wel, wel, mae o wadju ond swnio'n ddiddorol! Diolch, April. Mae'n amser i symud ymlaen at ein segment nesa, newyddion y parciau! Ar hyn o bryd ym mharciau Disney, dach chi'n gallu cyfarfod dicter! o Inside Out 2, dicter ydy Anger yn Gymraeg. Ah. Ac mae o'n edrych mor ddoniol ac yn flin iawn, wrth gwrs. April, mae gen ti'r stori fawr am y bennod yma. Oes, mae rhai pobl wedi gallu cael rhagolwg o Tiana's Bayou Adventure yn Disney World. Rwan, Dan ni ddim rhoi unrhyw spoilers neu sefydlu unrhyw ddisgwyliadau, expectations, trwy ailadrodd be mae pobl yn ddeud amdani hi. Mhm. Ydw i'n siŵr basai David eisiau gael syndod pan bydd o'n ymweld â Disney World y tro nesa, os mae hi'n bosib. Mhm. Ond, Dw i ddim yn ffan mor fawr o'r ffilm â David, felly nes i edrych ar y reid gyfan ar YouTube. Yna i ddim yn dweud beth oeddwn i'n ei feddwl, ond os gennych chi ddiddordeb, gallwch chi edrych ar y reid ar YouTube. Diolch, April. Mae gen i ddarn o newyddion o Disneyland Paris! Mae gan Disneyland Paris sioe newydd yn y Studios Parc. Y sioe newydd ydy Alice and the Queen of Hearts, Back to Wonderland. Mae'r sioe yn dangos yn y Theatre of the Stars. Mae Lights, Motors, Action wedi cau rŵan. Sioe styntiau ydy Alice and the Queen of Hearts, mae 'na lawer o gerddoriaeth ddiddorol, mae nhw'n canu yn roc a pop, mae 'na lawer o dawnsio yn y sioe, acrobatiaid, mae'r sioe yn edrych yn liwgar a thipyn bach yn rhyfedd. Dw i'n hoffi'r sioe achos maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth newydd ond hefyd caneuon o'r ffilm gwreiddiol hefyd. Mm, diolch David!
Rwan, ein ffaith am mis yma. Rhaid i ni ddeud penblwydd hapus i'n hoff hwyaden, Mister Donald Fauntleroy Duck. Mae o'n... Fauntleroy?
Yn union, mae o'n 90 oed eleni. Mi gaeth Donald Duck ei premiere yn y ffilm The Wise Little Hen yn 1934 o'r gyfres Silly Symphonies. Roedd pobl wrth eu bodd efo'r cymeriad newydd. Mi wnaeth Walt Disney benderfynu defnyddio Donald Duck mewn ffilmiau eraill achos roedd o mor ddoniol pan oedd o'n flin. Dydy o ddim yn proper iawn pan mae Mici Maws yn flin, mae Mici yn hapus, mae o'n gyfeillgar. Efo Donald Duck roedd gan Disney gymeriad oedd yn gallu bod yn flin ac yn danbaid.
Dyna fo am ein pennod y mis yma. Diolch, April, fel arfer, a diolch i chi, ein dysgwyr eraill! Da ni'n gwneud y podlediad yma ar gyfer chi. Os da chi'n hapus efo'r podlediad, rhowch adolygiad i ni, give us a review ar iTunes neu unrhyw platfform podlediad. Unrhyw cwestiynau, meddyliau, dilynwch ni ar Instagram at Crochan Disney, da ni wrth ein bodd efo yn clywed o chi! Dach chi'n teimlo garedig iawn? Dach chi'n gallu rhoi tip i ni ar ko-fi dot com, dyna ko-fi dot com, slash crochan Disney. Dach chi'n gallu gadael dwy bunt neu dair bunt, just digon i brynu panad tra da ni'n recordio ein penodau. Diolch fel arfer Sir, hwyl fawr! Hwyl! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, Hawlfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio Eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation, diolch i'n noddwyr Menteriaeth Conway a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan, bawb!
I didn't. Did, do we? Do, do, do we then Weddy Gwybod? I don't have to say that. I didn't know that. You, Fauntleroy. It's his middle name, yeah. Fauntleroy.
Faith da iawn, David. Dyma Faith.